Nyadi senaie tu maya nya kira iya school dalam darjah lima lalu bisi siku da agi ba kaling iya iya nya muntai darjah empat au nyadi muntai tu tadi inya anak madi indai senaie au seduai tu tadi kira ke petunggal. Lalu pia mega, senai tu tadi bisi madik laki ke benama Kalang, ke nya ke nya tadi au. Lalu aaa apai indai muntai tu tadi maya nya aaa nadai ba menua dia laban ke gawa ke Brunei. Aaa maya ke gawa ke Brunei seduai tadi nyadi muntai tu tinggal aaa ba indai senai dia nya tadi au. Aaa laban ke anak madik diri empu nya tadi dai wai. Nadai enggau medih ni ga enti kengka ke siku nyaga nya deh weh agi ulih tupi mung nya ko iya deh. Tambah mega indai enggau apai muntai tu selalu ngirum belanja enti meh ujung bulan laban uhh Brunei enggau Miri semak aja ne ngirum ke belanja deh weh. Nyadi muntai tu bansa orang ke kering, ko aku tu kai kering lama, kering jaku. Mangah muntai. Taja pan iya biak setaun ari senai tu ai. Penemu kering. Pama udah ngaga penemu ngi aja ke betul natau deh mentah bantah natuk kelakar. Pama kelakar lagi belaya laban nya lagi. Kenya kenya suba. Au nyadi ujung minggu baka selama laban kitai ari sekul ari enam hari minggu tu ai. Tinggal meh sida ke nembiak nembiak tadi bemain ba rumah nganti ba rumah nyadi apai ngu indai senai tu udah nurun ke umai. Baka selama laban sida ke agi mit enggai meh orang mai tadi nyadi ukai sida aja weh laban ke rumah laban ke endur sida nya rumah panjai dah wai nyadi bisi bala nemu nembiak tadi bala mai main magang nya tadi nya ngasuh sida iya rindang seraya nganti apai indai sida iya ke pulai hari umai dah wai lemai nya deh. um lemai nya um sehari nya ngam tekena ke hari enam ari sekul. Pagi nya tadi udah sida iya makai penama semua indai enggau apai senai pengalu nurun jadi senai enggau muntai enggau kalang tadi ti ngabar rumah enggai orang mai dau ai laban ke gawa umai deh. Dia meh sida iya tiga ne tadi nyuh muas muas ke apan nama semua ne tadi dau ai main sereta bemain ati diri sebelah baru rumah tadi ukai sida aja enti meh nembiak bukai enggau main deh. Tengah hari sida tiga lalu ngenah ari empu makai laban kasi lauk sigi udah di panduk atau sedia ke indai senaie dulu tu ai lemai sambung main baru nya ke nyata diau laban kerja rumah udah tembu gaga maya malam nya deh main meh sida baru rumah nya tadi tu ai enggau bala ke bukai tadi bemain guli men tadi main munyi kitai main ketinting meh nya tadi au main selipar meh nya tadi main berapi-berapi masak-masak meh nya tadi tu ai. Endang sigi main apa nama semua. Nyadi benung ke main tadi dia deh madik senaie ke benama kalang tu tadi. Madah kediri ka kantin meli gula batu. Ku iya. Um meda piak tadi senaie enggau muntai. Madah tadi buka enggau. Tang kalang gai mai. Laban kena jauh enda lama ko kalang. Nyau meh tadi kalang mupuk meli gula batu kantin kin seduai tadi pan lalu nyau ga pemain berumah nya baru. Meda kalang tu ke enggai mai munyi ke aku tadi laban ke muntai tu nang sigi mangah tu ringat tu tadi wai ringat muchau muchau mesti ngeransi pan nama semua laban siku nya enggai mai ngai kantin ke meli reti batu deh amal ku orang sigi tau mangah ne wai. Nyu muas ke main tadi peda datai kalang tadi ari kantin meda bisi sigi bisi meli gula batu amai nya nemu suba kai mih gula batu macam deh ti enda gula batu kelapa ape nama semua nyadi kalang tu tadi meli gula batu kismis nya air koni ijau nya deh wai isi koni ijau kerubung kena mihah tadi deh wai. Meda nya tadi senai enggau muntai penelu belawa ari kalang lalu minta gula batu ke dibeli ba kantin nya tadi baka nya. Tang kalang tu tadi ngai meri duai gula batu lalu nyau meh kalang tu tadi belanda ke atas ke bilik kin ngelalai ku gula batu nya tadi nya. Enda meh seduai nya tadi duai ke ti nama nya uhh bulih gula batu tadi laban siku nya ngai meri ne. Kampung baru sida nya main tadi karan pemain baru rumah dia. Nyadi lebuh maya ke main tadi senain lalu belawa niki ke atas. Au leban iya nemu dini anu siku nya ngelalai ke gula batu nya. Ambi iya meh gula batu siku nya tadi ambi dua iti. Siti ungkup iya, siti ungkup ungkup muntai piak nya tadi au. Udah nya bulih tadi bai ke baruh baru ai. Datai baru rumah din, surung ka ngagi siku nya. Nya, nya ko lah batu pinta di tadi. Pia ko senai nyi wai. Tang muntai nta di laban ko ringat deh wai. Ngaya ke di kemuning ke enda enda di kemuning ka gula batu ke diberi aaa ke tinu senai nyi laban keringat ke regal kalang ai meri utai batu mula mula nta di tu wai. Tipas ai gula batu nta di nyi. Mar ga orang sigi temangah ne wai. Deh nya tu laban ke sigi te laban sigi temangah bejaku muntai nta di tu wai. Kapa naya makai nya kediri. Empa iya abih tau meh nya nadai maku parai enda makai gula batu nya. Pila lusa enda ulih pila lusa minta beli kapa ngema ulih meh gula batu nya. Pia ku iya wai. Muchau mutap bejaku kediri sambil main main utai nya dia tadi tu ai. Aaa meda pia tadi senai tu laban sigi tenelap enda sigi nadai munyi penama semua. Baru ka main nyambung baru senai tu tadi tu wai dia muntai bala angkat. Mai senai tu pulai ke atas gin. Pulai meh seduai tadi siku nya laban kena munyi nitih ke siku ke mangah nya tadi tu ai. Pulai ape nama semua datai ba rumah masuk kaki masuk jari masuk ke pangking laban seduai pangking kediri debai enda begulai enggau kalang enda begulai enggau pengindai datai pangking nya maya enda patung. Sambung baru ke nya tadi deh. Muntai tu enggai main belu rumah nyagi laban iya enggai meda mua kalang nya tadi laban pedih ati siku nya enggai meri gula batu tadi tu ai. Mei nanda patung menya tadi apan nama semua udah nya tadi em udah meh muntai tu tadi minta ulu ke senaie tu ke jamban laban kena beda perut ka bira ku iya. Nama deh laban ke sigi bekaling udu pen nama semua de wai nyau meh senaie tu nganjung muntai nya ke jamban tadi aaa peda enda laba ke udah nya muntai te wai rerauh ha te jamban ti minta ambi senaie tu pulai ari jamban nyen dia meh laban ke jamban nya de wai ba luar de ba belakang bilik de enda enda betampung enggau bilik de wai dia meh senaie pan lalu belawa kia de wai nama pengawa di nama ulah di lepa enda tepulai kediri ari jamban nya bah. Pia ko senai wai. No saut muntai ri jamban nyin yan sigi dah tembu au sigi ka pansut tang meh nya tadi nyu teduduk tegali kati nyu enda dapat angkat agi ba muh pintu um jamban nya tadi udah telenga ke iya pintu jamban nya tadi nah lain nemu aku tu nama aku tu tak pedis amai aku tu ah tak lemi asai tulang aku tu. Pia ko muntai wai. Iya ke bejaku tadi sigi nyo kati nama nya nyo sengeh-sengeh deh wai eh um sedia meh senai meda mua muntai wai sigi udah lama pucat tulang iya lemi. Empu nama teh nyadi di nya bah muntai nama tempa nama pengawa ditadi pia ko senai wai. Lalu nah den iya majak ngilik kepala muai pucat nyu seput-seput baka ka luput. Tanggung senaie nyu menya tadi laban ke senaie tu taja pan iya tu tuai setaun ari muntai. Tang senaie tu berisi-berisi mimit au ke geduk-geduk agi nya meh nyadi muntai tu laban ke kurus ari iya deh lantang nya nanggung siku nya weh pansut eh nanggung mai niki nengah uji bilik nya lalu ngalike ba pangking seduai tadi ke endur duai ke mei nanak patung tadi. Udah meh muntai enggau senai tu datai bepangking dia senai lalu ngali ke muntai. Dia muntai enda mukai mukai madah kita ni empu lapar. Nama aku tu tak lapar. Uji ti ngambi asi lawa ke aku tu teka makai asai nyawa aku tu. Pia ko pia ko muntai weh madah agi senai tu weh. Apu muntai nadai kitai lawa agi. Nama nya udah abih empa kitai tengah hari tadi deh. Asi bisi menya dia. Ku senai wai ninga pia muntai nadai nyaut mata iya pejam tang iya menjadi seput-seput. Meda pia angkat meh senai tu tadi deh wai angkat lalu belawa ke dapur kin ngambi pinggai lalu nyungkit asi. Taja pen nadai lauk maya nya deh wai. Lauk nya tadi nyadi asi nya tadi. Ditanjah iya mimit ngena ai amai. Udah nya tadi taburka gula. Nya ke nya, nya ke ngena sudu apan nama semua tadi awak ke anchur baka bubur nya wai. Datai mba nya lu belawa baru geh tang tadi. Baik agi pangking ke iya. Kate dia iya lalu nyapi siku nya. Nyadi muntai tu tadi wai sigi nadai dapat angkat agi. Au. Duduk ke senai nyu rebah iya tadi. Duduk ke siku nya merurut ke iya tadi. Gali nya meh iya nyapi siku nya. Nyu kira ke bisi ngeduwa ngetiga suap ke nya meh tadi senaie tudah nyapi mulut ngagai muntai nya wai dia meh muntai lu bejaku apu nama mah asai tu asai ka mati aku tu oh apa oh ma jempat kita pulai aku tu nya asai ka mati pediam aku tu diatu. Pia ko munyi muntai wai mata nya pejam iya nya kasat kasat au ninga nya tadi senai nda tekenyit lalu ngeleka ka pingai asi tadi iya palu peka keti munyi iran neh nyelai iya meda nama tu ke sebut siko nya nama utai kedi nya bah muntai uma anak jaku sengapa serabah ke nya neh ti dina dapat indu. Enti enti dina dapat ti enda awak nibuh enggau main agei. Pia ko senai wai sambil ngetan ke jari iya deh sama laban iya kenyang kuda ngetat ke pedih nya deh. Um nama deh muntai main nya engka nya bai kelalu pedih laban kitai nemu anak mit enggau anak mia baru darjah empat. Nyu enda lah tat ke agi nya wai nyu keberai tu dah ai mata tu dah tuai taja peremata nya pejam tadi tu wai. Sekali senai ngasai ke jari muntai nya wai. Nyua ngat neh. Ngenyit angat tadi nya baka ke sakit iya tadi. Peda iya mulut muntai nya te baka ke tekancin. Peda senai tu ai. Mua tadi sigi udah lama pucat meda mulut siku nya baka tekancin nya muntai tadi wai lalu berumban neh. Ngebak ke mulut siku nya au achok mulut siku nya tadi ngena ke ti nama nya ngena sudu tadi tu eh ngena jari tadi tu ai. Enggai ke. Laban mulut nya nyukat kancin deh. Tang ngai nyadi ka nya tadi. Enti jari nya lekat ke ba dia tadi. Nyu nalah tat ke senaya agi ngai ke putus di kanit di kunyah di kanit siku nya deh laban ke mulut kat kancin deh wai tarit iya baru ka jari nya tadi neh. Mata muntai nang sigi udah bekeberai nyabak tang maya nya tadi sigi enda encelak. Mulut nya sigi udah lama tekancin. Dia meh senai tadi lalu ngangkat ke muntai. Disandiah ke ba tubuh iya nemu ketawai maya orang ke ulih kita imaging ke nyadi senai tu duduk nyadi muntai tu gali nyadi senai tu tadi lalu ngambi muntai tu lalu dipanggai ke ba pah iya baka nya tadi au di pangku baka kita mangku nambit ne kenya dai wai dia meh meda muntai tu wai mulut ke tekanchin tadi pan nyu jengap jengap rangap rangap tadi baka ke ngiga seput au. Aaa nama deh tadi tu wai meda muntai nya nyun jengat jengap tadi tu wai nya meh senai wai alu rauh rauh rangau rangau ngangau ke menyadi laki ke benama kalang tadi ngasuh bepadah ninga nyawa senai nya ngeragak ragak ngi ngi ingat nya tadi nyun rauh tadi tu wai dia meh sida ke main ba ruai main ba kaki lima tadi baru rumah wai bela niki ke rumah ke magang magang enggau ngasah nya tadi. Datai meh kalang ba dia tadi pangking kalang penyu berumban ga tadi nulung mangku muntai nya tadi duai duai senai siku sepiak siku sepiak bela ngetan ke muntai nya tadi muntai nya tadi wai sigi dah lama rangap rangap jengap jengap seput nya tadi duai nama deh senai dah laban ke indu duai meda ke bakih ba ke nya tadi nyu rauh rauh ke nyabai tadi duai. Ngangau ke nama siku nya duai nadai penyadi nyadi apan amal semua de. Iya nyena nemu keni chara ngidup ke nya. Aaa udah nya tadi aaa nyadi bisi siku ina tuai ke sepiak bilik sida nya ke benama indai Aje. Au pama ke nama enda tuai nya Aje enda wai anchi di nama nyu baka kati ne menya pelaku hinustan ke nama Aje nya enda wai. Nyadi indai Aje tu au kira ke. Kira ke bala Siriam tadi au. Meda bala nembiak begau ba bilik sida Senain tadi dah mina aje lalu beguh guai beguh gaut ke iya tadi sambil nancang kain iya laban iya ke benung duduk ba ruai sambil nganyam ti ke bemban tu ai. Kia mina aje inya ba beguai-guai apan nama semua nya tadi tu ai. Datai ina aje ba dia tadi. Ina aja itu lalu nanya nama kebah muntai nyamat baka nya. Um, nama deh. Senai lalu madah. Muntai tu tadi madah ke diri pedih. Mad madah ke diri sakit. Au nya iya mai nya iya mai nya iya mai kami dua itu tadi badu main baru rumah agi pulai ke pangking kitu. Datai pangking iya nyu ka bira. Udah tembu bira tadi dia ai kalu enda terapat angkat agi nyu tegali pintu jamban dia. Datai ba pangking ditu tadi nyu minta makai ga tadi udah sapi ke dua suap tadi nya iya nyadi beketu nyu jengat jengap sakit apan nama semua. Pia ku senai wai. Ina aja ke agi degi degi depan pintu tadi bengap bengap nya tadi nadai nemu nama ti kebuah nyadi baka nya tadi nadai nemu ngubat nya agi. Tu buah muntai. tengkering maya nya. Senai sigi udah nyabak. Kalang tadi tu ai ka nyabak ke nenak menya tadi laban iya nya ke siru ke siku nya deh siru ke muntai nya deh. Peda enda lama udah nya wai muntai mutus seput maya lebuh ke dipangku senai. Aaa nama dede gusak gusak senai tubuh muntai nya tadi dua ina kebut agi rauh rauh meh tudah kati nama nya aaa muntai senai kalang bala nembiak ke dia ina aja tadi nyu nyabak meda muntai nya tadi nyu mati. Tauka ngejang danjan ke hari nyo ngejang wai pulai ke bata mandai kin wai pegi pegi taban ke matahari wai danjan begulai ngan bulan ba langit tinggi din wai ba langit mingkai din wai nadai penyadi sida iya enda ti idup ke muntai nya agi sida iya enda nemu nama pemedis muntai tumoh sakit lalu mati au. Nyadi maya nya jam nya udah pukul lima lemai. Au maya sida indai sida apai maya sida indai sida apai muntai maya sida indai sida apai senai tu pulai ari rumai. Aaa pulai ari rumai ari jauh ari tengah laman sida iya sigi udah meda ruai tauka bilik sida senai udah penuh padat laban orang. Munyi nyawa nyabak sikedah dinga. Lalu berumah rumban meh sida ke nyadi lalu indai senai apai senai tu belawa niki ke rumah ke iya. Datai ba rumah dia datai ba ruai indai senai enggau apai senai meda muntai nang sigi ke udah digali sida iya ba tengah ruai dia ba atas tilam udah mega diberi mandi udah mega diberi baju lawa. Oh nama deh nyabak meh inai senai tu tadi tu wai meda reti inya anak madik iya ke benama muntai ne tadi nadai nganu nadai tak nadai nemu nama kebuah tak mati sehari nya tadi tu wai laban ke pagi tadi tu wai tak gerai nang pinat ke nya tadi nama kebuah pulai lemai tu nyu nyu nadai nyu parai pia tadi au. Ba pesan bepadah penemu semua malam nya indai enggau apai Muntai datai ari Brunei. Nama deh laban ke indai enggau apai Muntai laban laban ke indai Muntai tu narai nemu utai ulu ili duai datai ba rumah deh tadi wai iya perlu tenyamah indai mesenai tadi nya lalu nganu siku nya meh tadi ke benung degau-degau nan nemu utai ulu ili tadi nya murang wai nya begau nyerara ke duai iya tadi. Iya nyau madahka indai senai nyena nemu nyaga anak iya, munuh anak iya enda meri anak iya makai. Baka nya ke nya tadi umba ka bai pedis ati duai meda anak ti empu mati duai. Em nama enda pernah diserara ke orang, orang madah ke nemu utai nyadi baru indai senai baru indai muntai tu nemu yang muntai tu. Tumoh tu sakit lalu mati terus. Nya nadai menya tadi lalu minta ampun meh tadi begulai manah apan nama semua duduk berimbai nunga bangkai nya muntai nya tadi seduai nya tadi dua em. Malam nya malam kedua sida nyengai ke bangkai nya muntai tu tadi dia madi senaie ke nama kalang tadi kaler lain wai. Nyelai meh. Mua iya pucat serta lemi tulang maya nya wai. Au. Dia meh sida lalu berumban ngambi manang kena belian ke nya deh wai nama kebuah madi nya tadi nyu lain nyu lemi nyu baka layu gamal baka bungai ke udah kena rachun baka aaa lampu kelita lampu temaga kitai nyukang mih segi deh wai nyu begau ke orang idup ke kalang nya tadi deh wai datai deh manang. Manang pelalu ngadu ke. Peda enda lama udah nya, Kalang Petari lalu pulai manah baru. Chukup meh timpuh tiga lemai, tiga malam, tiga hari orang ngibun niang bangkai Niang Muntain tadi. Dia meh orang ngajung niang ke pendam kin. Udah tembu nganjung, udah nya hari siti sida iya pan lalu belian. Au, belian nya tadi deh wai. Nyadi sebedau pengawa belian nya tadi. Dia deh banang, dia deh manang lalu madah ngan sida ke bisi beruai dia, Barang sapa ka kemi ka bira, tau kemi bira dulu. Pama udah kala diatu bedau laun. Legi pama aku udah belabuh ke pengawa aku, kita enda tau kita enda tau pansut ari pintu nya agi nyentuk ke pengawa aku tembu. Pia ku manang nya madah wai. Ah nama de orang mayuh meh wai pela menjau beteru dua sa ke laki tadi ke mei ke tanah kin ke indu ke mei ke jamban ke bilik kin re wai ni ke bira bira meh nya tadi tu wai orang bela takut magang laban manah nya ka belian ne. Um Nyadi bisi deh siku petunggal sida madi indai senaie tu tadi weh ke benam um nak angkat iya tadi enggau orang kemi laban iya tu tadi madah ke nadai deh senakut ke nya kediri nyadi meh kemi ke tengah ke lima tengah laman ke nama deh nakut ke nya anak lelaki tu ku iya nyadi madi indai senaie tu tadi ke benama Jali wai nyadi Jali tu tadi ruwai. Nyadi jali tu tadi duai bansa melayu utai nemu jaku iban lama kebuah laban iya jadi enggau menyadi sida indai senahi tu ga mega nyu madi mereti tadi duai enda lama udah nya orang ke kemi ke bira tadi pun datai magang magang ga au rumah rumah rumban nya tadi laban ke buyan takut kediri pan nama semua dia manang deka ngepun ke pengawa iya Nyali ke duduk nta lalu angkat ah ka kemi ke tengah laman kin ku iya. Dia bini lalu ngerara iya dak ngasuh iya kemi anang guai legi nganti pengawa manang dah tembu ku iya. Eh nadai utai ngan muyan ka kita nya. Aku tu kai takut ka kita nya ku iya madah enggau bini iya wai le ninga nya pia mupuk meh nyali tu tadi tu wai. Aa peda enda lama udah nya Ninga ta rerauh jalin tadi wai ngangau kapai iya. Iya nya tadi wai nyung ngerayap pulai ari kaki lima nya keruai ke iya tu wai nyi nama deh kebuah ti nyung begau baru ke sida iya ke jali mati kayau nya tadi nai tuju-tuju tadi tu wai nyung luput. Enda dapat bejalai apan nama semua. Berumah rumban neh. Orang ngenuduk ke lalu ngidup ke baru. Nasib enda lagi nya tadi idup baru ke tadi tu ai. Laban bala nyebela ngidup ke iya tu ai. Iya nyu nyu lemi semengat nya tadi weh. Enda temasuk ke jaku enda temasuk ke jaku apan nama semua. Tanya orang ngai nyaut. Bedokka nyaut iya nya tadi tu ai. Iya nya tadi. Baka kesal, takut gamal iya nya tadi. Pengudah ke nyudah bisi ngeleda mimit apan nama semua. Dia orang nanya iya nama kebuah iya nyadi baka nya. Iya jali lalu madah. Tembu iya ke mik tadi lebuh maya iya ka pulai ke ruai ke iya dia ita bisi tepeda ke dua iku orang mensia besai amai-amai dua iku nya di endur iya bediri ba atas bukit seberai nyin. Mata duai mirah benung merati ke kitai ke rumah kitu. Tang, nadai dipeda kaki semina dipeda naka tengan tubuh ke atas aja. Pia ku Jali wai madah nama ti ke peda ai nya tadi tu ai. Ninga pia tadi manang pan lalu bejaku. Nya meh aku enda ngasuh kita keluar pansut agi pama pengawa aku tu ka nyadi. Laban utai udah datai magang-magang utai nya dia. Pia ko manang nya tadi diatu aku deka neruska pengawa aku barang sapa ke dak pansut lagi enda ko kita meh lagi aku nang idup kita engka telebih ari enggau jali tu kita nya lagi pia ko manang weh sambil mending mending ke tisi pedih ati ke jali nya tadi tu ai nyadi udah nya manang pelalu ngepun ke pengawa iya. Benung manang tu tadi ke belian napa nama semua. Enda mukai mukai tu wai laban ke suba bedau isi karan ngena nyapi. Um nyapi sida senain tadi wai sedu ah enda sedu kati nama nya um kejap kejap api. Ka padam kena, ka padam kena munyi nyapih en tadi tu wai. Engka nyabih minyak ku jaku berumban sida ke laki en tadi wai belawa ke baru rumah kin eh belawa ke tengah laman kin lalu ngadu ke nyapi enti ari ngabas ngiri ai baru ngiri minyak baru enti ari tu wai. Em maya ke maya orang ke laki-laki enti ari nurun ke tengah laman ngadu ke nyapi en tadi dia agi manah paluh pansut ngaba diri ba kaki lima sambil ngemata ka sida iya. Manang ke ngemata en tadi. Mulut iya enda ngetu-ngetu entadi wai. Mut mut mut mut mulut entadi bisi tai bacha entadi tu wai. Jari enti degi ke atas gin. Degi ke ngaji tunga bukit gin tadi wai. Bacha bacha bacha bacha iya pan nama semua tembu sida iya pulai ngadu nyapi entadi dia meh iya dia meh manang tadi wai baru nama ke diri ke ruai ka ita tadi. Engka iya nyaga sida iya dangai kena utai tu wai. Amm tembu meh belian maya nya. Dia Manang lalu madah ngagai Apai indai Senai, Apai enggau Indai Muntai. Orang ke sama duduk dia meninga tadi. Um semengat niang nadai ulih dami kitai pulai agi. Laban kebuah pia laban niang tu suba bisi utai pinta iya. Tang orang tang iya enda bulih. Au enda ke aku nemu nama ke nama ti dipinta manang nama ti dipinta endu nama ti dipinta niang nya suba. Seninjik bendar ka lebuh mayai minta utai enda bulih nya tadi um dia deh orang bisi mansa orang kena peda orang ke nulih dipeda kitai enggau mata kitai. Pia ku manah nya wai bejaku wai. Sami duduk nunga apai enggau indai muntai enggau apai enggau indai senaie nya wai. Nyadi niang tu empai lama ba baruh rumah dia bisi dikena kaya utai au ba tubuh iya maya iya agi idup sehari nya. Nyadi tubuh iya. Dikena kayau tauka kena pantap tubuh sepiak mua ari kiba. Pantap singgit nya tadi. Em laban orang ke benung mansa nya ta laban orang ke benung mansa nya meda iya nya tadi udah bebali nyadi babi. Nya mun orang nya ngayau ngasu iya ulih orang iya tanah mega iya lemi semengat ape nama semua. Aaa kitai ne ulih nyalahka iya. Engkau udah atur Petara apan nama semua. Tang, laban munyi ku aku tadi, laban aku nadai di rumah siang hari nya laban ku udah mindah ke tanah ti aku bisi di rumah nemu aku orang nya bisi ratai orang nya bisi mansa ti orang nya bisi ratai mansa aku nemu nyaga magar magar si aku nemu nyaga magar sida ke main bala rumah din engka enda iya kena. Engka ulih di ditikal ditabar aku pulai baru. Tang nadai ko enggau met nya. Nya niang ke udah ulih ambi sida iya. Pia ko manang weh. Nerang ka reti te nya tadi. Indai indai senaie enggau indai muntai sigi udah siko-siko nyabak nunga pangan diri. Um udah nya tadi bisi deh ini tuai siko dudok ngimbai sida iya nya. Au kira jam meh maya nya nyu kira iya nyu udah pukul dua belas tengah malam tu ai. Nyadi indai tuai nya tadi nanya tudah manang nya enggau nanya sida ke bisi dia. Baka tu ku nanya anak tuai nya wai. Indai aje nya tadi nyi enda ingat ke indai aje meti kayau nya tadi tu wai. Iya aja ke bejaku tu baka tu jaku iya. Bisi ninga munyi utai kita tadi. Pia ku indai aje wai. Nanya manang nya enggau nanya indai sinain muntai nya kepedia tu wai. Ninga pia sida perlu perening. Orang bukai nadai nemu nama ti kena aje nya lanjit lagu pending ngin aje nya meh malam nya deh wai. Orang bela ngilik kepala magang nadai nemu nama ti kiang. Aaa ninga pia manang pan lalu nyaut ga uhh seraya ke nuan udah nyebut aku madah ga ami kita nemu. Pia ku manang wai. Nyadi manang nya dikumbai sida iya suba manang ke sinap eh manang ke sulai. Au manah nama manah anchoi deh manang ke sulai ku enda nemu meh agi enda ke manang ke sulai tu idup diatu tu ai. Iya madah pake tu tadi bisi siku anak sebayan tinggal ba belakang langkau nyapi kita din enggau saban saban tadi minta ambi bala iya. Ko manang weh. Um ngaih ke kita enda nemu. Tadi sepengudah aku ngasuh kita angkat ke mik tadi dia deh sida sebayan tu datai magang magang sigi udah penuh bededat ba kaki lima eh ba tengah laman nya tadi sigi udah datai tang sida enda ulih niki ke rumah laban rumah dah dipagar dijaga aku sebarang sapa ke nasib jai sigi kena kachau baka igat jali nya tadi pia ko manang wai bejaku madah ngagai sida iya nya bala bukai wai. Aa belaki nindu bala nang ngempit-ngempit gi duduk semak gi ngepangah diri takut ninga munyi nya tadi. Aa ninga munyi ti kepadah manang nya tadi tu ai. Laban maya jam nya sigi tengah malam nya tu ai. Aa maya nya manang madah agi sida indai senai, madah agi sida indai muntai. Baka tu tu ai. Ngasuh sida iya mindah ari endur sida nya dia laban enda manah. Angat endur sida nya, endur rumah panjai nya pia aku manang. Laban nama, laban endur rumah panjai sida nya sigi endur selalu dipansa orang bejalai. Dia orang mansang, orang mupuk, orang bau datai pansa belama-lama endur rumah sida iya nya. Barang sapa ke jai mimpi sigi ulih orang. Pia ku manang, aku ni beh nerang kereti au nemu kita dewai jalai tuju antu. Pia ku manang nya tadi dewai. Aa ninga jaku manang munyi nya sida iya pan lalu bepakat sama siti jaku bela setuju siti ati magang deka pindah ari rumah nya lalu deka ngentak rumah baru. Nyadi sida iya angkat enggau ngentak rumah baru nya tadi sebedau ngetas ulit tembu au sida mesti ka ngentak laban sida iya bela takut dia mega magang. Aa tembu lain malam nya tinduk meh sida iya pan amal semua tadi nyadi senaie tu. Tinduk begulai enggau indai iya sepiak indai laban ke takut deh. Pabila besai deh magang magang sida iya bela betugung deh magang magang tinduk tadi au nadai ba sadau nadai ba apan nempang king deh bela tekaring ba bilik besai deh magang magang. Nyadi senae tu ngumba enda ruai pak malam nya tengai tinduk tinduk mata iya kira ke malam nya kira ke bisi udah pukul dua atau pukul tiga pagi. Orang bukai nama deh ngira duai ni ke pukul dua pukul dua ni tinduk tinduk nya tadi. Nyadi senae tu. Pejam ke enggai pejam ke enggai mata nya tadi ngumba endar ga mata nya tadi tu wai em iya nya tadi pemuas enggai tinduk iya pan lalu berati ke api lampu aaa api gas ke di keti nya sangkut ke indai ba dinding nya endur sida ke gali enda jauh ari nya tu wai nemu kita lampu mit nya bisi kaca iya ke nutup lampu tadi bisi gambar chap amoi nya lekat ba dinding nya weh ampit aku ngena suba tu wai. Ke ni nyebut lampu ku enda menemu lampu mit nya deh lampu tinduk nya. Ulih slow di ulih beri dibesai ke lampu nya. Nya ke dipeda perati ke senain tadi laban mata enggau tinduk. Bayam pemanah lampu nya meh tadi tu wai. Adi iya meh meda lampu nya wai benung ke berati ke lampu tadi. Dia meda lampu nya nemu besai nemu mit lampu tadi baka ke bisi pusil kurang lampu nya tadi tu wai. Nya iya lalu ngerak indai iya. Indai indai ku iya, nama la empu kitai nyin nemu besai nemu mit. Pia ku senaya wai nelai indai iya. Indai lalu nempik berang iya. Uji tindu ti nih anak meh ti lara anak meh ti peda. Pia ku indai iya nganu senai tadi tu wai senai nya. Wang nadai runding agi. Iya laban kelalu takut tu wai sereta agi ingat ke bakih kaling ke niang muntai tadi wai nyu nya abai a turah tuai siku-siku a tu wai laban kelalu lengau ke siku nya tu wai um timpuh ulit niang muntai tadi nyu ka datai da nyadi maya nya sida iya nang sigi udah ngentak ke rumah baru dua tingkat enda jauh ari rumah lama nya. Au nyadi tanah nya tadi udah dipeda manang manah anu berumah enda dipansa rumah enda dipansa orang bejalai kaki ku iya. Rumah lama bedau direrak ambis au naka setengah aja tadi direrak sida iya duai nama kebuah baka nya tadi enda direrak ambis duai barang laban agi bisi barang ke tinggal dia duai baka almari gari au sofa nya tadi ne kusin nama macam utai nya dia tadi laban rumah baru baru tembu. Ngai nyadi angkut amai ambia. Nya meh ngai nyadi ngelerak ke rumah lama. Enti lerak ke lagi, dini ke nyimpan barang tadi tentu nya basah kena ujan jai apan nama semua. Baka nya nya tadi tu ai. Um tembu meh rumah ila baru kitai ngangkut amai ambia. Baru kitai ngelerak rumah nya amai ambia. Pia ku bala jaku pia ku jaku bala suba setuju magang. Nyadi pengudah rumah baru nya nyukat temu-temu tu ai dia sida tinduk magang-magang enda rumah lama dia agi. Tinduk dia apan nama semua tu ai. Laban ke enda jauh ari rumah lama tadi nyadi orang ke ba Puting Setak amai nyin mua ari ulu iya nya benung tinduk malam tak nyelai ah. Tiap kali tinduk malam wai selalu aja sida iya tunga setak ulu nyin wai ninga baka bisi orang bejaku ba rumah lama sida nyadin iya ke tinggal setengan ke udah direrak sida tadi tu ai. Ninga munyi orang bejaku nya tadi wai ninga munyi orang bebasu nya tadi wai ninga munyi orang nyapu nya tadi wai ninga munyi orang bemain nya tadi ninga munyi orang batuk nya tadi neh tang orang ke berandau nya tadi ti di kemending ke dia meh amai nadai ke dia ninga nya tadi nya ga penyelai iya tau nama deh munyi orang ketawa munyi orang ke rejat-rejat kaki dok bejalai bisi dinga magang-magang nya tadi tu wai. Sida iya tadi pan lalu baum baru ga. Deka ngererak rumah nya enggau jampat lalu ngambi barang nya lalu nemu ke rumah baru enggau jampat laban sida iya ngagai ke utai ke rumah lama nya ngachau. Ai nama tembu meh barang angkut ambih-ambih rumah lama lalu direrak manang pan lalu ngadu ke rumah lama nya manang mega lalu ngadu ke rumah baru entah di duai. Enda lagi meh sida yakin duai ba rumah baru dia ba rumah baru dia meh sida iya laban ke rumah baru nya udah dipagar manang duai. Ngambi nadai utai ngachau apa nama semua menya tadi au nama de pengudah sida eka pindah rumah baru nya nadai apa nama semua menya tadi tu wai nyadi bai insurans dunya um bala nembiak nembiak ke enggau main suba diatu udah besai besai magang wai senaie udah dara raya. Kalang udah bujang raya nya tadi uai bala ke bukai apan nama semua um sida ia tadi nya sekul nya besekula apan nama semua ari deh uai um kati nama nya nyu jarang dipulai ke rumah apan nama semua laban ke nyu bisi rumah ba negeri deh pia mega indai muntai enggau indai enggau apai muntai tadi. Ngai diau di Miri agi laban agi betati kanak seduai iya. Dua iya perlu netap beberunai din enggau nyata diau. Emm cerita tu nyadi taun semilan belas semilan puluh lima diatu udah taun dua ribu dua puluh satu nya bula sida enda dara bujang bisi ke udah bini makeda enda wai. Nyadi emm seninjik bendar igat bujang pegari kitai bisi ngemansut ke cerita-cerita baka tu ba channel Panggau Libau. Nyadi dalam masa yang sama, jang pegari kitai mega bisi meri peluang, meri awak ngagai semua kita ke bisi cerita. Au, ti udah nyadi ba kita. Tau kongsi ka enggau aku, ditu aku maksud kitai. Enti kita enda nemu dini ne maksud, anang irau. Ditu bisi ruai cina Pangolibau TV, meruan bisi anang irau. Aku nerima semua cerita. Janji cerita nya original satu peratus kita empu. Okay. Ukai cerita curi, ukai cerita ari orang. Enti cerita ari orang ulih, tapi kita mensikal madah ngagai orang ke empu cerita nya ngasuh ke enda enti ngasuh ke aku nusi enti enda ngasuh anang ngagai ke nyadi layak kita dudi hari ila ok kenya nya tadi au nyadi senaie tu tadi bisi tepeda ke channel pangau libau tv tu tadi au ti pemadu manah au udah nya tadi ia melalu ngiga number telefon. Laban setiap video tuan raja sigi dengkah ka aku nemu telipon nemu whatsapp pa ruang description ba baruh dia ambi aja dia au dia kita mu whatsapp aku ok uhh ari nya tadi maya lu whatsapp aku madah ka diri bisi cerita deka di kunsi pa nama semua aku madah nya au nadai salah ka aku ngunu iya tusi ke dia meh ka aku ngunu iya au uhh nama de. Sekarang iya tadi ditusi kia sen nya ngagai aku ditu aku napis iya baru aku nusun iya baru laban menyek aku cerita aku enggai cerita kita bechampur enggau jaku melayu ok enti kita nulis ngau jaku melayu bechampur jaku moden jaku melayu automatically akan aku reject. Aku nadai nadai aku no sorry sorry pen nama semua ok. Aku sudah suah madah and then mayuh mega cerita udah rejek aku laban jaku tunggang langgang laban jaku becampung melayu. Enti jaku betunggang langgang ayat enda tesusun jaku cerita enda tadi tebalit tu a jaku cerita isi cerita enda tadi tebalit apa nama semua aku bulih terima laban aku nemu ngatur te nya ok. Pasal jaku iban pasal penulisan anang ngirau aku pas. Tapi enti jaku bechampur jaku melayu sorry to say aku enda nyukung ok kena meh jaku bansa kitai empu ok gaga meh ngena jaku bansa kitai iban ok nyadi manah meh cherita kitai marik senaie tu tadi duai tang munyi aku tadi nama dalam cherita tu mina nama ditempa ku aja nama endur menua sigi enda tau dipadah ka amai amai au a laban nyaga identiti pangan diri nyadi naka nyajak kenang kitai sekali tu. Enti kita bisi cerita kita kongsi ngagai aku aku nusi kitai ba ketu au. Um enda berasai anu wai. Panjai cerita kitai ne nyu lebih setengah jam. Aku ke nusi kitai tu nyu rangkai beterkung tu nyu apa-apa senyawa tu ai nyu ngiga ai ja beterkung tu. Um ila kitai betemu baru aku deka datai enggau cerita-cerita ti baru ti mayuh agi. Mayuh cerita kitai balau ditusi ke aku au laban ka ditapis megang-megang dulu baru aku mansut kia okay. Ngarap ke bala besabar nganti au ke bisi nganjung aku jerita. Nya aja raku nya bejari pengulibau nya bejam pegari tauka Tan Sri Tok Naraja. Anda ninga support channel tu, anda ninga semua sigat semat selalu. Bye bye.